Kemanyimo gosoro, abanto mbare bare kemanyimo gosoro, tiga toratebe ng'a ndire okonyora ekero kende abanto mbare motaragamba amo nabarabwo, nabo erabe ekero kende na abairi, nabo erabe na abasani, abanto mogokora emeremo amo nabarabwo gose mwagakorire emeremo amo nabarabwo, abanto mwamenyete ase amo, bono gwacha koimoka gwateba ah, omanyete nanya kogamba na nyagete, either nanya kogamba nere gose emetiani gose nanya kogamba nere gose na omwaka, tiga mwakera esimi. Bono buna okomoakera esimi iga, nabo bono tari ere ogoakera naye kwamoakera, omonto agateba ng'a aye, aye erwoti ng'aki bono ontugutete iga rakini, oira ng'ora kobua ng'a kai, otinchire nende naakire onye nabo ogotuguteire nende nagoakire, ng'aaaa anto mogo nkore enchera enka buna eyio iga. Yaani omonto ontugutete ontugutete ontugutete buna egunia y'amakara. omonto tata bwomana, naye omanyete kwamoakeire, komokuga komokoboria ng'a ng'aki ekero nakera omonto oyo esime agateba amotugutete, ere kwani tarenge kong'akera rende, ng'a aye bono eka tibeka begete ng'a ninche beka ngoaka, inche bweka naakire, bono nakwomana agateba ng'aaaa yaani abanto omo ogontiga enchera enka buna eye yaani ontugutete otari gochia nong'akera aahhaaaa. Bono omonto omanya gokuma ne naye bweka kwamoakire credit ne ekiao, kwamanya koiborwa ekero kende kobwati omonto buna ng'aki agoakera onye omonto ogoakera abeke emerongo ebere, gose nabere abe na omonto obeke eribu whichever, lakini kwamanya omonto omanya koinonga abwo akokuma na agateba ng'a yaani abanto montugutete mogontugutera enchera enka buna eye iga, yaani bono eki obogima kiobo toramenya enchera enka buna eye, bono kwamanya koiboria ng'a ng'aki omonto oyo ere onye ekero kende ororire otugutire, inki atanya gogoakera esimi rende ere. aye at least kwamoakeire esimi. Bono omonyakwo omare konya kobora ki credit eke kiane bono naka bono naende takereti omongwana oyo, ekegara akomanya gaki nomosubati orenge akwo omwana gose nomosacha orenge gose momura orenge, gose guardian yago gose uncle yago gose ne aunty yago, akwomana agateba ng'a bono mwatagete morore ekero nakwire momocha kondigia, ere tiga ankwo mogocha gosoa kong'akera chisimi, at least rende inche nare agoakeire. Bono ng'ai amang'ana amakweri arwera, tiga bono onkwo bono momocha kondora, ah inche rende nagoakeire. abankemanyi, yaani omonto oyo omanyakoing'onya, omanyakomana, nagoteba ng'a yaani bono abanto mogontuguta yaani morigochimong'akera ase morigchimong'inyora, bono nabo montigete iga bono mokoro mwacha mogate nenge mwacha mokaragera, nokonyia kori ebinto ebi nomoirete ng'a mokong'akera nonye kobasa bande endagera, ng'a bono ogosaba endagera, ng'a okwane amang'ana endagera, naende bono omonto ocha koigwa ore ng'aki, iga bono nakore amamocho nachi goaka esimi eye, gose inche naakire esimi.

Tarachi nakoboria ng'a mbuya ore, ng'aki ogenderete, taramanya, ritokero kende nkwanyare komoa kera simi, tobwati kebarua, ritokero kende emeremo eyarete tikwanya koraria, ere bono agocha rioka na efumbi agokwogerera, agateba ng'a yaani wa mwabo yaani aye ng'o ontugutete yaani nkokumeti yaani enchera eye yaani ogontugutera enchera enga buna eye, yaani nakumeti ng'a nobe enchera enga buna eye.

Omonto oyo nabwate amang'ana gete amoriete omoti mpaka gocha kogwakera esimi, nonya na okogwakera okwo agocha go yaani omonto nare amang'ana nare iga amarito tamanyorire. Lakini bono omonto ere tari ribaga aria okorategerera rende aramanye ng'a rende ninki ekegerete, ntanya kogwakera esimi nki ekegerete nkirite ki, ng'a yaani okirete kiri buna amache are lake Victoria, okirete endi ebagati, okirete kiri, kore ebinto biao ng'ora ng'ora ng'ora biiri bibi. Igoro kera omonto ogotebi bono naye boka tobwati gento okoria, ng'ende obo yaani okirete buna enkonye, ere roche gati gati ekoria ebinto biaye emeosi ng'ora ng'ora ng'ora, na bono toche togaika obo mbore buna ki yaya ruothi inche tindi ande, ng'a yaya yaya yaya tiga aye, enkonye ore gati ime, bono ora okoragera ebinto biago tori gotoinyora, tori gotokwanera, ogwatotuguta, ogwatowombia. Agateba omosacha ote, Abeke rende chibesa ache ang'e ongore tata. Mpaka bono goika gwakire kwamoteba, bono yaya bono okorakwane aye gokora omonyabwanto ebi ng'enche bono ki ngokwana, ekero bono nki nakwane enchera ya oko eng'encho ya okondundeka eng'encho ya okobana bono nki nakwane. Abanto manya bagosira bare enchera enga buna eye. Omonto aye ogoakera esimi, omanyago gose gwachia komoakera esimi kwachaka konyora kumbe ogwachire goturia chinchuki chinchoke, omanya gokorasera chinkwana okorasane.